PISA, de Wëssensmagasinn, preparéiert an Zesummenaarbecht mam Fonds National de la Recherche. Live! Planet People gëtt Iech presentéiert vu Wevi.lu, der Immobiliëwebsäit vun der Chambre Immobilière. Gudden Owend fir de Live! Planet People. 't ass Freiden an 't ass Zäit fir déi heiten Invitéen. De Luca De Michele war als Make-up Artist op der Fashion Week zu Paräis a New York. Den Nico Thielen dierf muer um Wiener Bal am Cercle endlech nees eng Walz danzen. De Regisseur Cyrus Neshvad kënnt vu Stonn zu Stonn zu LA dem Oscar ëmmer méi no. Jo, de Tricheur hunn effektiv dee Mann herno zougeschalt, dee vläit erëm eng Kéier en Oscar fir Lëtzebuerg wäert huelen. Zum Cyrus komme mer awer eréischt e bësse méi spéit. Elo fänke mer un mat engem Mann, jo, deen awer och no un deene schéine Leit drun ass, de Luca Di Michele. Luca, du bass nämlech Make-up Artist, ne? Kënns och elo erëm. Mir maachen haut wierklech, ass Wahnsinn, den Tour quasi ronderëm d'Welt. Ganz international. Ganz international si mer. Du waars nämlech op de Fashion Weeks. Ugefaangen huet dat jo. Zu New York, ne? Jo, genau. Also ganz vu vir war Paräis am Fong lescht Joer. Lescht Joer, dat war meng alleréischten Erfarung, wou ech iwwerhaapt an déi Fashion Week do erakomm sinn. An dat huet mir tatsächlech d'Dieren opgemaach fir New York dëst Joer. Wéi schwéier war et dann iwwerhaapt, fir do eranzekommen? Well ech mengen, wou s de dee Sprong bis gepackt hues, dunn waars de dobannen. Also et ass guer net esou einfach, well ech si lo bal zéng Joer an deem Beruff dran a Vun do un hunn ech ëmmer probéiert do eranzekommen. Do muss een dann ganz vill E-Mails ëmmer erausschécken. Et muss een och domadder rechnen eng Kéier nee gesot ze kréien, méi wéi eng Kéier nee gesot ze kréien. An dann, jo, muss een drop hoffen eng Kéier emol e Jo ze héieren. Kann ee soe wat fir e Make-up Artist et Fashion Week ass, ass wéi fir e Realisateur den Oscar oder fir e Schauspiller den Oscar oder kann een dat esou vergläichen? Jo jo, absolut, absolut. Also dat ass dann esou, jo. Jo du bass dann Champions League Champions League ok voilà du bass dann an der Champions League. An de Make-up Artisten also dat ass wierklech eng eng Woch wou Make-up Artisten hoffen eng Kéier do ze schaffen. Do sinn dann och déi bescht Make-up Artisten hunn June vun der ganzer Welt déi do zesumme kommen ne? Also et ass tatsächlech esou dass dat ëmmer an enger Equipe och gemaach gëtt. Also mir representéieren do ëmmer eng eng Grupp. Hei a mengem Fall war dat elo eben eng Make-up Academy vun New York déi ech dann representéiert hunn. An ech ginn do ni alleng als eenzel Make-up Artist ënnert dem Numm Luca gebucht, mee et ass ëmmer eng ganz Ekipp wou do bei engem Designer schafft. Ok, verstinn ech och. Mee kucken d'Biller vun New York, do ass dat wou's du komm bass, also dat do, dat ass wierklech, also New York meng ech war och däin Dram, oder? Jo, absolut, absolut, also dat ass wierklech e ganz groussen Dram deen och an Erfëllung gaangen ass an Jo, do sinn ech schonn zimlech stolz drop. An et ass awer witzeg, well ech realiséieren et elo eréischt alles. Ech hunn dee Moment do nach guer net realiséiert gehat. Du bass jo net do, fir dann do Selfies ze maachen an ze filmen an ze kucken, wéi schéin d'Stad ass. Du bass do voll am Stress, ne? Well du hues do Timingen warscheinlech anzehalen. Absolut. Also do kënnt dann all Kéiers kënnt een eragelaf, du hues nach zwou Minutten, du hues awer nach en zweete Model ze maachen, däi Model woart schonn, du muss elo fäerdeg ginn. Also et ass ganz vill ëm d'Oueren. Mee et ass e positive Stress, well wann een dann dono säi Resultat eeben um Laufsteg gesäit, dat ass awer eppes, wat een immens stolz mécht. An net nëmmen um Laufsteg, dono kommen déi jo och iwwerall an d'Magazinnen, Vogue, et gesäit ee seng Aarbecht an all deene grousse Moudezäitschrëften an dat ass awer schonn e. Wow, a déi dote Foto vun deem do Meedchen, dat hunn ech markéiert. Jo, dat muss jo muss effektiv cool sinn. Wie sinn dann esou déi Leit am am Ëmgang vun dech? Ween ass am Fong méi méi schlëmm? Deen, deen dech bucht, däi Chef souzesoen, dee seet, elo muss de nach dat do an dat do maachen? D'Models selwer, well se e bëssen, loosse mer soen, vläicht schwiereg en Caractère sinn? Nee, also bei de Models ass et esou, dat si wierklech héich professionell Modelen, déi do gebucht sinn. Déi wëssen, datt déi do am Fong musse roueg sinn a genau dat mussen akzeptéieren, wat gemaach gëtt, wat den Designer vun hinne wëll, wat d'Make-up-Team mat hinne mécht. Do kënnen si am Fong net elo wielen, oh ech wëll awer elo dat, oh kanns mer net dat dote maachen? Nee, also dat geet, do geet dat net. An dann, jo, wéi gesot, mat den Designer ass et genau d'selwecht. Déi wësse genau, wat se maachen. Déi hunn hir Ideeën, hire Mood-Board A genau dat musse mir dann ëmsetzen. No New York ass et du weidergaangen. Sollt et weidergoen op London? Do haas de wéi klenge Problem, ne? Jo, London. Ech sinn vun New York net fortkomm, well mäin Fluch gecancelt gouf. Dat heescht, do sinn ech dann hänkebliwwen zwee Deeg dohannen. Bon, jidderee seet mer, et ass net esou schlëmm zu New York hänken ze bleiwen. Dat hat ech mer virdrun och gesot. Wou mir niewent eneen am Maquillage sutzen, hunn hat mer doriwwer riets. Ech gesot, gëtt schlëmmer wéi zwee Deeg zu New York ze hänken. Sees du, oh, dat seet all Mënsch mer. Et war just eben esou déi, déi privat Situatioun huet mech e bëssen esou aus der Fassung bruet. Alles wat esou Fliger, en neie Fluch iergendzwéi spuchen, ech wosst net wouhin, ech misst kucken, dass ech da mat Zäiten awer och erëm zu Mailand sinn, well eben all Woch, also d'Fashion Weeks, déi sinn ëmmer esou all Woch hanner, hanner, hannereneen. E geet dann direkt weider. Dunn ass dat also mol ausgefall. London. Dunn ass se Mailand komm. Du hues der extra e Vol gebucht fir op Mailand. Du hues et der gesot, Hm, nee, Luca, hei brauch mer dech nek. An dunn vu Mailand dann erëm. Dat sinn dann och Suen, déi dann flöte sinn, ne? Bon, kanns op Holland vläicht e bësse shoppe goen, mee da geet et erëm weider. Du hues gesot, eng Woch no där anerer op Paräis. Dat war awer och erëm richteg cool. Jo, Paräis war natierlech Och eppes wou ech am Fong, wou guer net geplangt war, wéi gesot an deem Beräich ass ganz vill last minute och an deem Beruff. Do muss ee wierklech ëmmer rechnen esou an der leschter Minutt eppes ofgesot ze kréien an an der leschter Minutt kënnt och eppes dobäi. An esou war et och eben wou mir zu Mailand gesot gouf, hei mir brauchen dech net, et ass keng Plaz am Backstage, mee mir kënnen dir eng nei Show proposéieren an zwar zu Paräis an dat war elo eben Dior. An jo, Dior ass eng Risemark, wou ech och nach ëmmer net ka realiséieren, datt dat geklappt huet, wou ech mech och froen, wéi huet dat geklappt? Jo, mee et huet geklappt an dat ass d'Haaptsaach. Do ginn dann och rem enker Visittekäertercher ausgedeelt an esou weider, datt se rem wëssen, wien de Luca ass a wat awer flott ass. Mir schwätzen elo vill vu Fashion Week, dat sinn dann déi ganz schéi Modelen, esou wéi mer se gesinn, awer, an ech wëll nix soen, datt d'Diana Nick schéi ass, mee däi Beruff, Also wierklech ganz villsäiteg. Absolut. Well wat och elo erëm ganz vill am Kommen ass, dat sinn da mol Modelen, déi och vläicht schonn némme an deem Alter sinn, wéi dat virun fënnef Joer nach huet misse sinn, soen ech emol. Du markéiers och zum Beispill, Ja. dat gesi mer nämlech op deem Video do, mol heiansdo eeler Modelen, ne? Jo, dat ass gutt, dass de dat uschwätz, well d'Diversitéit ass extrem grouss ginn an deem Beräich. Also et war ëmmer zimlech, ja, nach streng gehalen. Mee zu New York hunn ech gesinn, dass d'Diversitéit wierklech extrem ausgefale war. Do hat hat ee vun allem, Plus-Size-Modelen a vun all Alter, all Hautfaarf. Ech hunn dat einfach mega fonnt, dass dat wierklech esou villfälteg och war. An dat huet mir elo zum Beispill zu Paräis e bësse gefeelt. An jo do ass. Vläicht e bëssen hannendran. Dauert dat vläicht nach een, zwee Joer bis de. Absolut. Bis déi souwäit sinn. Do ass New York wierklech wäit am Viraus. Wat cool ass, well et soll jo a sech e Spigelbild sinn vun der Gesellschaft. An do sënn nun emol och Place Models derbäi a wat weess ech vu Schminke vun allen Zorten. Mee et ass wouer, ech kréien och ganz oft gesot, oh Luca, du wäerts mech sécher ni schminken, du wëlls ëmmer nëmme professionell Modele schminken. Nee, also ech si frou wann ech wierklech esou vun all Alter ka schminken, well Make-up huet keen Alter. Ok, schéin hues de dat gesot. An ganz zum Schluss nach, och interessant ass, du hues gesot, du kriss och dacks Problemer op de Flughäfen duerch däin, duerch däi Material, well se mengen, de Pinsel kéint eng Watt, eng Waff ginn. Jo, et war eng Kéier de Fall, wou eng, eng, eng Fra net erkannt huet, wat et war. An du huet se da gesot, jo, wat sinn déi Bicker, do si lauter Bicker dran. An jo, do hunn ech missen erklären, dass dat keng Bicker waren, mee Pinselen. An jo, dass ganz oft sinn Tonne Geschichten, wou do opkommen. Kriss quasi eng ugefänkte Burtschaft, mee du hues déi Zäit net, well du bass ëmmer am Maquilléieren. An een aneren Dram vum Luca, dat hate mer virdrun och gesot, wier et eng Kéier kënnen ze schaffen, wann D'Oscar-Verleihung ass, an déi ass jo erëm eng Kéier dëse Sonnden, a wat ass dat erëm eng Kéier cool, wou mer dat viru Kuerzem héieren hunn, datt Lëtzebuerg erëm eng Kéier vertrueden ass, an dat un Hand vum Cyrus Neshvad, de Realisateur, dee elo live zougeschalt ass. Gudde Moien, Cyrus. Moien, Dan, wéi geet et? Jo, moien, super, frou, datt erëm eng Kéier geklappt huet. An et muss ee soen, du bass ee Mann, dee weess, wou en hierkënnt, well du waars schonn eng Kéier virun, ech hu mer dat opgeschriwwen, 2011, War scho bei mir an der Emissioun am Planet an awer och elo mat Nominatioun fir en Oscar bass de zréck komm. Hei ass de Beweis esouguer nach dovunner. Mee firwat ëmmer Kuerzfilmer? Ech hu gekuckt, e bëssen iwwer dech gelies, et steet ëmmer nëmme Kuerzfilmer hannerter. Hues de keng Zäit, kee Budget, keng Loscht méi e Long Métrage ze maachen, oder? Ma et ass, e Long Métrage hëlt vill méi Zäit. Do muss ee laang schreiwen, dat ass eng laang Procédure an dat hëlt Joren heiansdo. Voilà, dat war dann iwwer deen do Film, wou mer geschwat hunn, mam Fox the Fan, deen do matspillt. Cyrus, du bass op Cinq Minutes gefrot ginn, virun e puer Deeg, wéi ee Kostüm dass de giffs undoen de Weekend. Dunn has de g'äntwert, du wéisst et nach nik. Elo ass dat an 48 Stonnen, déi Oscariwwerreechung. Weess de entretemps, wats d'un dees? Jo, et ass am beschten, dat weess een elo, jo, et ass eng schwaarz Kostüm mat engem Papillon, also ganz sober. Gëtt et do och eng Richtliinn, wats de muss undoen? Jo, mir kruten en Email geschéckt, wou dat alles drop ass, gell? An fir alles aus dem Wee ze goen, hunn ech den Soberste gehalen. Ok, tiptop, dat ass da mol an der Rei. Also däin Dress, deen steet. Jo, elo hues de och ganz vill Stress an deenen leschten Wochen, well du waars och schonn e bëssen éischter op Hollywood gaang, fir och Promotioun fir däin Film ze maachen, fir deens de nominéiert bass, The Red Suitcase, esou heescht en op Englesch, La Valise Rouge op Franséisch. Dat ware schonn opreegend Wochen, déi lescht an dengem Liewen, oder? Jo, also du muss déi ganz Zäit focus sinn, also egal, Interviewe ginn an voilà. An du hues mat Leit ze dinn, déi extrem grouss Budgeten hunn, fir hir Campagnë ze maachen. Do schwätze ech vun deem Disney, deen huet elo zwee Komma zwee Milliounen Dollar ausginn, du gees op d'Stroossen, du hues hir Pancarte an esou weider. Dat heescht, da muss ech mat deem, wat ech hunn, dat Bescht draus ze maachen. Dat heescht, ech däerf keen Interview verpassen, ech muss dann, voilà, ëmmer, ëmmer focused an derbei sinn, well an d'Votte si lo säit dem siwente fäerdeg. Du has den Disney-Film do ugeschwat. Dat ass deen, deen och ganz grouss gehandelt gëtt an de Court-métragen. deen a sech als Favorit gëllt, kuerz virun dengem Film, deen och ganz héich gehandelt gëtt. Mee a sech weess ee jo, oder weess du, wéi een esou Präisser gewënnt. Schonn zweemol de Lëtzebuerger Filmpräis gewonnen. Jo, ech mengen, den éischte Punkt ass, datt de Film soll gutt sinn. De mäi Publicist huet gesot, wann de Film, also de Publicist säin Aarbecht ass ass Projekter op dem Film ze maachen an wann den Projekter op de Film mécht deen schlecht ass dann ass et schlecht gell du kanns du kanns net out of nowhere gewannen wann däi Film net gutt ass den éischte Punkt ass de Film muss gutt sinn. Ok dat ass schonn mol dee wichtegste Punkt do wéi gesot ech hat virdrun ugeschwat du bass gewinnt Trophäen esou entgéint ze huelen wou d'Nominatioun erauskomm ass ech hat och en Interview gelies wou s de gesot has du has dat live Verfollegt, wou s de dunn däin Numm héieren hues an den Numm vun dengem Film. Wat ass dir dee Moment duerch de Kapp gaang? Also wéi gesot, et gëtt ee méi al an et gëtt ee vläit e bësse méi mature. Déi prestigiös Saachen ass mer net méi esou wichteg. Mee fir mech war et extrem wichteg, hunn ech mer gesot, datt mer elo méi Visibilitéit krute mat deem Film an ech kann iwwer duerch de Film iwwer déi Situatioun vum Iran och ëmmer méi schwätzen. An dat war mer extrem wichteg, well am Moment am Iran ass net leeft et net gutt, Leit Leit ginn ëmbruecht an ech hu gesot, ech hunn dann d'Possibilitéit dovunner ze schwätzen, méi Awareness dovunner ze ginn. Mir kucken eis och Biller vun deem Film do un, vun der Thematik. Du hues d'Thematik am Fong schonn ugepak, ier et esou richteg am Iran lassgaangen ass, ne? Genee, well ech hunn d'Thematik ugeholl, well mir dat wëssen als Iraner, well meng Mamm ass en Kontakt mat der Famill a mir wossten, datt et de Fraen ganz schlecht geet. An ech war e bësse just traureg, datt an der Welt keen dervu schwätzt. An dat war de Grond, wou ech da gesot hunn, hei komme mer nach e Kuerf zwéin, well voilà, ech war jo a Preparatioun vu mengem laange Film. Mee fir soen, ech hu vun denger Reaktioun geschwat, da kanns du awer nix soen, du häss dat esou einfach esou esou higeholl. Ech mengen, wann een nominéiert gëtt fir een Oscar, dat ass hie awer, mir hate virdru vun der Champions League rieds hei, wou et ëm de Maquillage gaang ass, méi eppes Grousses kanns du awer nek kréien, wéi dat dote, wéi eng Nominatioun fir den Oscar. Dach, den Oscar selwer, mee fir nominéiert ze sinn, ass jo awer dat Gréisst, wat et gëtt. Jo, also ech war extrem frou, gell. Also dat ass elo net, datt ech elo, ech war extrem frou, mä och datt meng Aarbecht als Realisateur unerkannt gëtt, dat huet mech och extrem frou gemaach. An dat heescht dann och elo. Also mir hunn eis an den Aarm geholl an esou weider, jo. Jo, jo, esou wéi dat soll sinn. An datt natierlech och d'Thematik och elo eben extrem vill duerch däi Film och ugeschwat gëtt dohannen. Huet dech do och vläicht den een oder aneren Moment iwwerrascht, wou vläicht Leit bei dech komm sinn, déi dech op dat Thema och ugeschwat hunn? D'Leit hunn mech net sou op d'Thema geschalt. Leit hu gesot, also just däi Film ass genial, krut ech oft gesot, well well an deem Film de Spectateur sou an enger Tensioun ass bis zum Schluss. Dat heescht, Leit hu gesot, mir konnten net aushalen, datt dat Meedchen dervu kënnt. Du hues du hues an der an 18 Minutten méi ginn an d'Tensioun wéi se an Long-métrage net fäerdeg bréngen. Versteet Dir, wann wann ech sou Saachen héieren, Dat mécht mech extrem frou an ass reegelméisseg Leit, déi dat da gesot hunn, datt dee Film méi powerful ass wéi verschidde Long-métragen, déi an der Competitioun hei sinn. Ja, dat ass sou. Also ech si wierklech frou, datt dat sou ass, datt dat och extrem gutt ukënnt. An et muss ee jo soen, ech mengen dat heiten, dës Deeg, déi s de elo grad do erliefs zu Hollywood, och mat muer den Owend der Oscarverleihung, dat ass wahrscheinlech awer och d'Erfarung vun dengem Liewen, oder?

An ech sinn dann nom Film bësse gebliwwen, fir ze kucken, wat d'Leit da soen, gell. An vill Leit hunn iwwer de Red Suitcase geschwat. An dann hunn ech hinne gesot, Jo, ech sinn de Realisateur. An dann d'Leit sech all ëmgedréint an de ganze Sall ugefaangen ze klappen. Jidderee wollt mat mer schwätzen. An dat war, ka mer soen, meng kleng Moment de gloire an deem Moment. Jo, also du hues aner Moments de gloire gesinn. Ech och. Du schwätz do mam Tom Cruise, mam Steven Spielberg hu mer gesinn, d'Cate Blanchett. Also du häls dech schonn an enger gewëssener, looss mer soen, an enger gudder Gesellschaft do op, he? Jo, an deem Moment ware mer am deemselwechte Sall, an vue que dass mer kéinte konnte schwätzen, ech wollt net hinnen elo soen, hei, ech sinn e Fan vun Iech, weess de, ech wollt, ech wollt hinnen iwwert d'Thematik vum Film da direkt schwätzen, gell. An do hu mer dann e klengen Chat gehat, och mam Steven Spielberg a mam Tom Cruise, dass, mam Cate Blanch och, dass, wéi d'Situatioun vun de Fraen am Iran ass, an wat si dervunner denken an esou weider an an niewebäi hunn ech hinnen da gesot, vergiesst net op de Red Suitcase ze kucken. Ok, dat ass mol gutt gemaach. Also jiddwer Fall, mir drécken esou d'Daumen en Sonndeg den Owend. Et kënnt e bësse spéit, ech muss e Méinde Moie fréi op, soss giff ech et och live kucken, mee vläit héiere mer eis dann hoffentlech e Méinde Moien um Radio. A kuck, hei ass de Beweis, datt et klappt, och wann een vun Lëtzebuerg kënnt fir en Oscar ze gewannen, well mir haten dat jo schonn, dat war 2014, den Alex Espigares, deen dann do, do gesi mer se mat de Responsabelen. vun de Lëtzebuerg, déi der do den Oscar entgéintgeholl hunn. Also, einfach positiv denken, Cyrus, an ech mengen, da klappt dat mam Oscar e Sonndeg den Owend an da gesi mer dech esou mat deem klenge Männchen heem kommen. Op jiddwer Fall, also mir drécke wierklech d'Daumen, e ganzt Land a vill méi wéi dat heite Land, den Iran ass hannert der an ech mengen ganz vill anerer, dann hoffe mer, datt dat klappt. Bonne Chance an dann bis hoffentlech e Méinden an iergendengem Interview. Merci Dan, jo ech hoffen. Allez, mir och, ciao ciao. Jo an lo geet et virun mat engem aneren interessante Sujet an zwar kuckt iech déi Biller hei mol un an ech sinn ëmmer neideg op déi Leit déi dat do kënnen, déi richteg schéin danze kënnen. Dat doten ass e ganz schicke Bal an iwwert dee Bal, wat kee Bal ass ewéi en aneren, schwätze mer lo no enger Paus. Bis direkt. Wann och Dir Ären Auto wëllt kannerliicht verkafen, da gëtt et just eng Adress, Mir kafen Ären Auto.lu.

Jo, an den nächste Minutten, do kommen d'Romantiker op hir Käschte. Mir schwätzen nämlech iwwert déi 28. Editioun vum Wiener Opernbal am Cercle an der Stad. Nico, steet esou lues alles? Jo, sou lues gëtt mer, gëtt sou lues wäerm, he. Mir sëtze gemittlech hei, mee d'Preparatioune lafen an dann muer de Mëtteg sinn nach Prouwen an dann ass et souwäit, ne? Muer Owend ass et, haut a 24, elo a 24 Stonnen dann, jo. Jo, jo, jo, jo, gutt richteg. Ähnlech wéi de Wiener Opernball kann ee sech dat Ganzt e bësse virstellen, ne? Wat leeft do den Owend, muer den Owend? Ganz richteg, dat heescht, et ass ee ganz festlechen Owend. Ech menge vum Fernseh kennt een de Wiener Opernball, Den Eisen, well zu Lëtzebuerg gëtt net direkt iwwer de Fernseh iwwerdroe, vläicht eng Kéier, mee den, et ass an deem esou ee Kader, et ass e bësse méi een méi e klenge Kader, mee net manner festlech géif ee soen. Ech mengen, d'gesäit een och d'Biller hei vum Cercle zu Lëtzebuerg an der Stad, wou een och net ëmmer erakënnt, muss ee soen, an dann och d'Tenuen, den, d'Iessen, d'Musek, dat alles dréit dozou bäi, dass dat schonn eng onvergiesslech, en onvergiessleche Moment ass fir all déi, déi dobäi sinn. Also am Ufank geet et jo lass, Dir, Dir, do sinn gewëssen Dänzer, déi danzen op eng Choreographie, déi elo schonn laang am Viraus och geprouft ginn ass. Da kommen esou Optrëtter, Musek, Danz och bis zum Schluss, dass jidderee kann danzen. Ass dat esou e bëssen e gudde Resumé gemaach vun deem Ganzen, oder? Jo, méi oder wéinier. Also den Ufank geet effektiv un, wéi s de richteg sees, mam Debütantencomité, esou wéi dat och zu Wien ass. Dat sinn dann d'Jungtänzer an dat ass, gëtt hei och gemaach. Do si mer, do, do sinn ech och Meng Wéinegkeet ass do och derbäi, wou mer dann, et anzelen si mer säit Januar am gaangen, mam Guy Rosen an Andrea Gaspar sinn do d'Choreografen, wou dann de Bal eröffnet gëtt. An dann kënnt de berühmten Ruf Alles Walzer, wou dann och, hei gesi mer d'Prouwen nach eng Kéier, Alles Walzer, wou dann och d'Leit direkt mat kënne Wiener Walzer danzen. Et sinn, et ass live Musek do, et ass en Orchester do, mam Chef d'Orchestre Martin Elmquist ass dat. An also et war och eng Live-Band do, Chic Planet, dat heescht et ass e bësse vun allem do. Et ass also net, datt nëmmen klassesch Musek ass an et ass Danzmusek vun all Zort bësse, jo. Wéi koums du dann do dran zum Danzen? Maja dat war viru viru Joeren hunn ech schonn enker matgemaach, wou ech dat, ech, dat ass datt meng Mamm et an der Zeitung gesinn huet, mengen ech.

A mir hunn eis do kennegeléiert um Wiener Bal. Dat heescht, de Bal, méi romantesch geet et net. An hatt ass och duerch seng Tatta dohinner komm. Déi sot, jo, gi mer dohinner. An ech war och eleng do. An dunn hu mer eis do kennegeléiert an dat war ganz, a mir sinn ëmmer nach zesummen. Dat war viru véier Joer. Et war elo mat Corona war näischt, ass just all zwee Joer de Bal och. A lo ass en dach ëm enker zanter 2019, dëst Joer erëm. Däerf dann do jidderee sou bësse matmaachen oder gëtt awer trotzdem par élimination gefuer, well nëmme gewësse Plazen, gewësse Startplazen do iwwreg sinn, zum mannst bei deene Jonke lo? Net sou, net sou richteg am Fong. Also et kann een sech umelden do. Mir hate bis elo nach net, dass mer elo hu misse masseweis Leit ofleenen, mee mir si gutt besicht. Mir si bal um Maximum mat 18 Koppelen, déi matdanzen. Dat heescht, dat ass schonn. Do, jo, dat ass de Maximum. Do kann een ënner, wa mer der elo méi gehat hätten, hätt een donner kënnen auswiesselen an der Mëtt. An natierlech, et muss een och e Partner hu. Wann een elo kee Partner fënnt, bis et lass geet, ass et natierlech méi schwéier. Du hues gesot, wann et heescht Alles Walzer, geet et da lass mam Walz. Mee herno, do gesi mer do op de Biller, herno gëtt awer och, ech soen emol, Freestyle gedanzt, wann ech richteg ausgedréckt war. Richteg, richteg. Muss een elo, wann ee elo seet, oh, Wiener Walz ass net esou mäin, do trauen ech mech net fir e Jeu de Rang, kann een och Waarde bis en eppes bësse méi Freestyle kann danzen, definitiv, ja. Dat Ganzt ass verbonne och mat engem Dinner natierlech an, an dat ass och wichteg ze soen, et ass fir de gudden Zweck, fir d'Fondatioun Jean Hamilius Junior. Richteg, richteg. Dat heescht, traditionell ass de Wiener Bal Lëtzebuerg ëmmer am Kader vun engem gudden Zweck fir fir Kanner oder oder Jugendlecher. Fondation Jean Hamilius Junior këmmere sech do, datt se hëllefen, Kanner a Jugendlechen a sozialer An a psychescher Nout och, do gënn en, déi hunn eng Plaz wou se kënnen higoen, wou och Ateliere gemaach ginn, wou déi gehollef kréien. An den Erléis vum Bal, do gëtt och um Bal selwer eng Tombola gemaach, wou exklusiv just fir d'Formatioun opgehuewe gëtt, an dat geet dann alles un d'Fondatioun. Feieren a sech amuséieren an Danz fir de gudden Zweck, wat gëtt et méi Flottes? Bass scho markéiert, mir kéinten dat elo direkt an d'Rei man. Hä, ma mir man et mat.

Manner CO2-Emissiounen, manner Verbrauch, mee et ass trotzdeem gutt en net grad all Kéier ze benotzen. De Renault Captur E-Tech Full Hybrid, bis zu 40 Prozent manner Verbrauch. Am Mäerz kritt Dir schonn e Renault Captur als Bensinner vun 169 Euro de Mount un an exzeptionell Konditiounen op der ganzer Gamme vu Renault. Porte ouverte samschdes den 18. Et ass Miwwel a Kichefestival beim Miwwel Alvis zu Leideleng. Mat Festivalkonditiounen an extra Remisen an alle Rayonen. Profitéiert vu bis zu 15 Prozent Remise op all Neibestellunge bei de Miwwelen an an eisem Kichestudio vu ganz besonnesche Konditiounen. Miwwel Alvis zu Leideleng. dëse Sonndegnomëtteg fir iech op. Verpasst och net eis Stressless Beroderdeeg! A wann den Auto vun der Zukunft schonn hei wier? Bei Spoticar, dem Occasiounsleader an Europa, proposéiere mir iech schonn haut d'Autoe vu muer. Elektrescher, fir méi verantwortlech ze sinn, awer virun allem reconditionéierter, fir méi nohalteg ze sinn. Well en Auto vu gëschter fueren ass, denken u muer. Spoticar, Occasioune voller Zukunft. Paris-Nice, all Dag live op rtl. De Vëlosport, zesumme mat Miwwel Ziltzuhausen a Miwwel Österreicher zu Maarnech.